Omogaka o Ngundi mbuya mono ase ogocha ase omosangererekano oito, naende twarorire ng'a mbuya mono ekiagera ekero togokorangeria ingochia ore gwacha, naende kwarua amaereso ya amaswali tobwate. Bono ase rituko ria rero, ntobwate amaswali abere, egento nkere kere busiaa tokoigwa ng'a amasangi, amasangi ngento ki kere, naende ng'aki kere ase ekegusii. Amo na ekende nkerere okorokwa ng'a emiando.

Naende mbuya mono ase okomboria amaswali ayio abere, ninde tayari kobairaneria amaswali ayio abere, nare gusii naende naro. Naboigo egento kerokia ntari komocha gotebia abagusii baminto nkeria ng'a ekegusii igo gekobwatia ng'ai omonto aiboire gusii igaa. nkenyoroki naende ng'aki amenyete na mbanto ki amenyete na barabwo abanto aba amenyete na barabwo ng'aki bamanyete ekegusii ang'ana kiara ekegusii nkeri kemo naende ekegusii na ekenge sana na ning'anchete goteba ng'a karibu sana ase abagusii aba bagendererete gochambua ekegusii kogesomi mono egere abanto bakemanye ekiagera ase narete ogokosea twakora ebinto lakini ase engencho ya ogotamanya. Ekegusii na egekong'u naende ekegusii na ekenge, na ekegusii ngetagete gosomigwa abanto bakemanye sana. Bono ase amaswali abere ntagete korachakera riswali eri rikorokwa amasangi, nabo rigokwanwa sana, nabo abanto baria bari bakorikwana sana, abanto barikwana mono amasangi aa. nomonto tari koba omwegenwa ase enywomo, nering'ana rikong'u. Intwe omogusii nigo twarereretwe naende togatebigwa tokaegwa richiko ng'a omonto gokwanywomire nigo okomenya na omokungu oo, gose gokwanyomirwe nigo okomenya na omogaka oo. Lakini isiko ya omogaka oo gose isiko ya omokungu obande nigo ekoba amakosa. Aa noe ring'ana rikorokwa omosangi rigocha riabera. Ring'ana eri riaraeresirwe abanto abange na inche nkorategerera nde gusii iga iga abagusii bararieresire sana ne ring'ana ritambe. Lakini bande mbare bakorieresa ribaike igo ndora ng'a rende nabo barieresire iga. Lakini rinde nabarabwo igo na okomanya kwabo. Na ekegusii nkebwate obomanyi obonge inche buna ngokerora.

Yaani ekero omonto amenyire eng'encho eyio, yaani omonto akorire obotomani bokorokwa naende erogende, abwo noo egento gekorokwa amatangi gekorwa. Bono ase nare nkorora ki togotofautiana obomanyi bwane na obomanyi bwa abanto bande lakini rende obwo nabwo bokobekwa amo bwaba ring'ana abanto bagocha komanya Ekero omonto amenyanire nomokungu bw'omonto, iga abwo bakorire amasangia. I- bono eh, abanto aba babere egotakerwa ng'a rende mbacha koumerana ekero omonto arwarire, Gose ekero omonto atwarire mochando onde nakwo ogoteba omonto arue are ekero kende omonto anyore omobasokano buna eaccident kento kemorusie amanyinga bono abwo nari ekoba amamocho buna bono inche abana baane inche oyo ngokwana na omosacha nde na omokungu oria twamenyana nere. nomokungu efamiri yaye intwe twa bono ekero twamenyanire nere igo twarosirie egento gekorokwa amasangi. Bono abana b'omokungu oria abwate aba twaiboire nere nabaiboire na omogaka oye abanto abwo baise koumerana na abana ekero omochando okorwara koro gose omonto aa. araakwe achari, eh, iga abwo goika omonto akwe. Bono, nkoigo nkorora ande egento abanto bagotererera, egento omogusi yarigereretie akaro akaroka ntenenera, egento nkere gusii iga ekoroku ntenenera. Egento eke, ekero omonto agoteeba, Ntenenera, emineti ng'a tiga ndakoe enyimbe eye yane, edeni eyio yao mbwate, ninche ngoakane. Bono nyimbe eye teri gocha koba bese. Nigo omanyete teni teraakanwa, lakini intenenera, gose omonto ogotenenera ng'a oyo nimomanyete, naache aakane. Bono omogusii ochire otumiire ring'ana rikorokwa ntenenera mpaka emiaka yonsi pi, gusii seito aiga emanyete ng'a

erinde mokorere egento ekio. Bono abanto baimokire bakagire ng'a igo nario okobwena. Gekogera inche bono nimbwate abana bakamenyete Kisii town, omong'ina oyo twaba nere eng'encho eyio nakabwate mwana oye okamenyete Kericho. Abanto aba nakabwate baiseke bachire chinsobo, nainche nimbwate bono abande. Abanto aba inche nere twabeka ntenenera. Ntenenera agemineti ng'a togocha konyora chingaki ntogende ase omonto omanyete kobugenia abanto aba atoe riogo ri'okobugenia abanto aba egere omochando oyo tochi koba naende togenderere komenya. Bono kwanyora omonto gache nyorire ntenenera agakomanya ng'a igo bono obugenire Eke negento egekong'u. Eke negento gekogenda gekogenda ase egesaku ekio kiagenda atwo entambe kiamenya omobwekano abana bane naboria ekero bakoumerana ase amang'ana ande amabe nigo omonto agokwa. Neba abare gochiesa neba nomopira bare gochiesa. Omonto amenyoke arose ekero kende gose aakwe agwo nse, oyio iga akomoita. Kiaba ng'a omwana oyo nyarebe iga akwere egetii ekero bare goaka omopira. Gento eke gekorokuntenenera abanto bagekorire buna naki eriogo, gento eki nkeriogo. Seito gusii ntobwate ebinto ebikong'u. Nonye nechimuma nchire chire gusii, ochiare korokung'a rigiya omonto omanyete korosia rirongo rie chimuma. Abanto baebo basangere endagera, bamanye gochia korigia embori gete eche korosia amang'ana aya. Bono igo, egento gekorokuntenenera nkeri korokwa riogo. Aa nao nkoigwa togotafautia na nabanto, nkoigwa bakorua amaereso. Ekero kwanyorire entenenera iga emineti ng'a amang'ana naro are bosio atagete gokorwa, erinde momanye gotwara omochieso bw'okwegokia hukumu na mwatakire, ekiagera ninwe mwataka, goika morigie abanto bamanyete, babaere ekese buna ana ki omochando oyio ogokorwa, erinde osira. Ng'a onye tori gokorwa bo. ase nare ogocha kobetereria okorwe. Narorire abanto gete emiaka yaito, abanto abwo barenge koru- koimoka koruka bagenda gotara, ekero bakogenda gotara, teri miaka meneene, ekero bakogenda gotara gose teri kare sana, ring'ana ndire riria rikorokwa ng'a abanto bakagenda military. Igo riakorekanete seito gusii intwe emiaka emenge, omonto nabo are koimoka korwa nka, ekiagera nka ki'erigwe bagusii mbarenge bange, ogenda nonye ngochia bosongo gose gochia ande. Abanto mbare barenge gokora emeremo n'omogambi eriri kare bamanyire ng'a MM aba MM aba mborobwo barenge komanya ng'a omo omo omo oyo omosinto onyarebe. Kwanyora onchera kwaboria buna ki? aye, mosinto onyarebe, seino bono mbarenga more, gwateba ng'a intwe ntore abamura batato, kiaba ng'a aye bono twakoirire military, ekiagera military tari gento giatanga ase turi oka kegacha igo. omonto iga agochi koganyorwa kobora, kero kende omonto onde onyuomire, taraibora abana. gose omosubati na omogeni igatu. Abanto bacha baikaransa buna omogusii arenge bateba ng'a omonto oyo gose iga aiteti gose chinyang'au chikamorinchera efamiri eyemo ekaganyora omonto obo egacha egateba bono nyarebe tiga arende omosubati oyo ekiagera rende intwe ntomanyeti ase nyare bachiete. Riria abanto baare kobwatwa gochia militari baba b'emetienyi ikomi na nane. Bono enka eyio ekamenywa na omonto tofauti. Bakirete emetienyi ikomi na nane ekero yaikire, bakanyora omonto onye na okoria ogochaka, okonyora ng'a bwoye bono iga emenyire, ng'a rende intwe bono otwasinyitigwe komanya ase gwachiete. erinde gekaba ng'a bono rende omanyete amang'ana aya akong'ira abagaka bakarangeriwa gekaba ng'a bono tokorigintenenera, bono aya nyarebe bono tokomenya igaa ekiagera omonyene ochire. Gekaba ng'a yaya ntenenera bono re- tiga reta egento gekorokwa rirongo gekorosiwa na abagusii, eri- ritenenere momanye korigia embori moche koroserigwa amang'ana aya buna are mobe abasibore kera omonto. Ekanyarekana igo. Egesaku eki gekagenda abanto baria bagakwa ntenenera babwatete. Ekaba amatuko amange sana emiaka yaito gusii iga iga ekaba amatuko amange sana abanto baria bagakwa bakagenderera gokwa bono omochando oyo okagenderera goita abanto bobisia batamanyeti. Egachia egaikera omoibori gete abana baye abamura bagakwa babere. bagakwera rimo. Gekaba ng'a tomanye eng'encho eye naende onyarebe omonto nakwo naende egesaku eke iga abanto bakure sana. Ekarorekana ng'a egesaku ekio abanto bakure mpaka abamura bakure abange bono abanto mbari gotenena. Ekero bachia gotaka korigia obobisia obo bakanyora ng'a ndiiria nyarebe abwate twinchire akairwa military ekanyarekana rende. Omonto agateka obe omochie oye, eh, agaancherwa bo, ekagera emong'ana aye agacha koba. Ng'a abanto ba boyio ekiagera oyio noyo omwabo orenge. Nka bakoumerana ase ring'ana rinde rionsi, omonto ogo agokwa. Ko bakoumerana eke omonto agokwa. Ekagera, nonye na abanto batamanyete ekegusii eke togacha komanyera oo. Ekaba ng'a bono abanto b'esokoro, ekiagera abanto baria bono babeire chisokoro, esokoro eye neye nchiasangete bakaebuntenenera, bono egento gekoba tiga abanto barangerigwe bonsi bache amo baereswe. Ekero abanto baereswa, abanto abakoro bakaboriwa buna ki egento eke gekorosigwa, gekarosigwa ase egesangere ekenene sana. Amakweri agasira, ama enka eyio bono nabo ebwate abanto, na ekenyoro ekio amakweri eyio agasira. Igo ng'aki? Tiga kokagera ng'a egento ge- kere ntenenere ang'e igo bono kiabweniri. Naende tiga korora ebinto biabekeretwe richiko mobikore rahisi, Na isi eye igocha goita abanto mobwekano, tiyarenge buya ogosanga kobe. Ogosanga oko nakoro okwo nkobwate amakweri aye amabe. Na ekero abanto ba- basangire banyorire entenenera bakure bachiire. Bono egento eke gekoirana nkeri goita abanto bakorokwa ba ng'ina rahisi bono, igo kegoita abasacha, ekiagera abasacha baria bakure, baria basangete bakure. Ee, nkorokwa kere ng'a omong'ina are konyora omwana ng'oumerana na oyo, bono omong'ina tari gocha gokwa ase esababu Eh, neroho eri nering'ana ribwate amaereso amange bono ekero abanto bari barure roho nabegocha yaba ng'a abanto bakorokwa abasacha nabwo abanyene enka abasubati bagokina abaiseke baiboirwe oo bare abaisiko mbari gocha gotoka bono abanto bagotoka na abamura ba enyomba eri na eye nabwo bagoitana baitana mpaka egesaku kiatware obororo. Ekiagera naende ekegusii nkia manyete ng'a ekero kegoita abanto bakoagacha egesaku, abanto mbaigwe obororo bache koboria iga ninki, egere egento eke kemanyu kerosigwe. Ake bono naki mwamboria kere egento egekong'u sana naende kebwate amaswali amange sana. Igo ekero abanto batwarire entenenera goika bainyore batebiwu ng'a ng'aki omwerekeo ore bwe ring'ana eri erinde rirosigwe. Igo ng'a egento gekorokwa amasangi na egento eke na oborwaire egete obonene bogokumia ase intwe omogusii. Ekero kwamochaniri kwabakorire mbotagete otware obomanyi obonene buna bokobugenigwa bwasira agati yaino. Onyore tari bo moise koba igo moku mogende baria mwasangete omogotiga omochando oyo ekegusii kegoteba ng'a omogotiga ekege ekege eke giakoora abanto b'egesaku kiao noria onde. Ase igo ntwaroche omogwekano oyio tokayokumia, naende ogatangaswa, ogatorwa kabisa ng'a nabo oye onyarekane tokaba iga. Abang'ina ba kare igo barenge abang'ina b'amasikani, na abasacha ba kare nab'amasikani baare, omonto okorokwa omokungu bw'omonto ogagosikwa. Nonya nomosacha bw'omonto okagosikwa, amasikani aria nararenge gusii bo naerire. Igo ring'ana eri nkorora nde riaraeresire gusii aa n'abanto abange. Lakini amaereso ayio natakeire kobekwa amange n'obomanyi obomanyi obonge, egere omogusii amanye buna akomenya agwetanga ase ebinto. Ntotagete koba abasibore ande onsi ase tore, totari kwegosa, totari gosanga ndagera na bwoba. Igo omogusii ere iga amanyete ng'a ekero ribaga twakora amakosa igo togo togo twaumeranire togosanga torabeka ntenenera. Igo gechi momanye mono buna omogusii momanye nki kebwenerete gokorwa naende ntagete kobatebia iga abanto bande toro omoyo. tware korora ng'a naki abanto baria ba kare baare korosia ebinto ebio. Toborie amaswali, ekiagera tingokwana egento bosa igo ntamanyeti, toborie amaswali tobaerekese ng'a egento keria mogo- mokagerete ge- kere entenenera mokagerete ng'a naki gekobwani naki gekorosiwa naende nkeri gokwa- gokora, egekogera. Buna bono abanto bemotiri, abanto basangete, omonto okwa, abanto baombi babe amatanga bakogora, aria noe emechando ere, mpaka mwarie endagera y'amatanga y'abanto abwo. Riria nari bono mwarosirie egento egekoba egekong'u naende ekenene. Ase igo, ninche naende koberesa ng'a ng'aki egento eke gekobuanigwa ase omogusii kiamanya gosira, ninche kobaeresa sana ekero morache komboria naende ekero moranyore ribaga. ribaga na inche enyore ribaga. Iga egento eke nkebwate amaere ase are ime amanene sana, na egento nakero ki giaitire abanto gusii giakorire, nkeri gento kegochieserwa. Igo abanto bagokeire rahisi sana, mpaka nonya no- nonya mbanagete bathinini igo ng'a barigirie. Nonya mbono gusii bono iga ebwate abanto bake baramanye korosia ntenenera Ntenenera gekorokwa rirongo, taibo anto bande bonsi barimanyete. Toise koboria amadwari inse abanto baraseke bakume sana. Nigo rire riroba gete, rigorukaine emete gete. Ebi ne ebinto biarosetigwe na omogusii bikamanyekana ng'a ebi mbiche koba ntenenera. Igo nkeri gento kere rahisi nonya omonto onde iga arang'a aragaragarie abanto abatebi ng'a naki eke, eki ntokwegena abanto bande intwe tware oo. Eki nento gekorosigwa. ase obo- obong'aini bwa bwa igoro sana. Ase igo rende, nkagerete ng'a risuari eri nabo narariirane riake igo, lakini ne rigare naende ne rinene. Nkagerete ng'a nakusiire gose nakunire ng'a mbantokie. Eke na egento gekogenda ase ebigori ebinge kiamanya gosira, kiani kia- kiagenderera. Ekero gegocha kobwenigwa igo gekobwenigwa na obong'aini boria bwabegetwe. Ase igo nabo nare gocha gotigera eki igo, erinde naende ng'i- ng'i- ng'iraneri risuari riria rinde nario riria mwamboria. Mwamboria risuari ng'a inki emiando? Ase omogusii intwe ntwaminetie ebinto gete. Omogusii ekero kwaiboire abana. Kwabeire omonto omonene kwanyuomire kwaiboire abana, nk- omonto ekero otaraibora omwana omomura nabo okorera ng'a naye tinanya konyora omonyamwando one. Eh, kwaibora omwana omomura, omwana omomura orerwe ase chinchera chi'amasikani, obondiso buna abwenerete gotwara amasikani. Obondo inse omo nagwenerete koigwera abaibori, nonya rende abana bonsi nonya na abaiseke nigo obondo inse bare buna okoigwera kore. Omo- omonto omomura okina otabwati mamocho buya, akorokwa ng'a bono ng'a nkoirana rende riare abaibori bobe, gose nkobatogonyera are, gose obeire ki, okinigwa buna omogusii amanyete, okokinigwa okwereswa ng'a amasikani abe. Omonto oyo otware amasikani, obundi iswe amang'ana amange ae- aetanaine na omogusii, otebigwe buna abanto bakomenya, okina, onywomerigwa, obabwoye, obe omonto omoigweri. Erio omonto ache konyora omwando, mono iga are koramanye buna ng'a omomura omonene nere okoranyore omwando. Yaba ng'a omomura omonene. Gakinire, iga agwesika otenena koba omomura omonene, nere okoamwa amang'ana ande onsi abeire nere ise akorangerie, otegerera noe amang'ana amoiseke omwabo akorire, gose momura omwabo bande abe abake, obe omonto omanyete koamwa amang'ana, obe omonto ogotegerera amang'ana. Oyo nere ise agocha orangerie omotebi ng'a omomura oo buna mwabeire iga, ntotagete tokore gento gete ase omochie. Gento ki? Ntotagete kobwatera abanto oboremo, ekero kende ntotagete konywa omerio oyo, ekero kende omoiseke oyo omino ngosoka are, basanga baborani ng'a ki oroche. Ekero batebaniri, erinde yamanya koba ng'a ise bono nkorangeria are bamura mwabo, na abanto bande ba mwabo, basanga amang'ana aya, nere bamobeka ime, omo omomura oyo okina, okina ase chinchera chibwenerete. tari omomura omoenenu, tari omonto okoamereria abaibori, oyio takoba monyamwando. Ekero abeire igo, arorire ebinto ebi, igo ochakire gotwara omwando, iga ekogera nache gotebia abanto ng'a ekero togwata oboremo obo otwabaterete iga, oyo osugeti orobebe oro ngokorara amamocho, oyio noro okorokwa omwando. Alafu. Omomura omonene bwenka iga akoe buna aende obonene ng'a ase kende gionsi kegokorwa naye ogotoka oo kienka eye. Aya yamanya konyarekana omomura omonene bwenka nere ekero anyuomire aiboire omwana omomura iga akorokwa omochokoro omonene bw'abaibori. Omwana oyo orerwa ase enchera engiya ob'omonyamwando okorokwa ng'a nere oratindeke chiso esokoro yaye na ng'inakoro, ogoaka egekamago. Intwe riria twakinera, ekero omonto gwatwarire omochokoro, na ise omochokoro oyo are omonto bw'ogwechoka, iga arenge ko inche buna omoibori nare komoa eng'ombe ng'a eye nere omochokoro one arantindekere. Oyetuga yatwara chimori. Ako nagochenchia arendete ng'a eng'ombe etigare yaruete ase tata eyogocha komotindeka nabo intwe twamanyete igo. Kare aria eng'ombe eywo yonsi yarenge buya eria igoro lakini kare anyeria yatigara ng'a nere ogocha koba omomura oyoyo omonene ore omochokoro one eng'ombe erinde aake egekama gontindekwe. Nyaancheire naende nyabekeire chinguru ng'a. Omonto iga agotindekwa n'omochokoro ekero amotwarire, omonto iga agotindekwa n'omomura omonene ekero amotwarire batabwati mochokoro. Igo ekero omomura are goakera egekama goa ise, inche are koruegwa eng'ombe. Lakini ekero omochokoro are goakera omoibori oye, omosokoro yaye egekama gose ng'ina koro, eng'ombe nkoruegwa yarenge. Igo ekero. Omomura oye akorenda eng'ombe eria ekorokwa ng'a y'emeando, nero naende yaba, bono omomura oyo oisanire korokwa ng'a aye naye omonyamwando o iso. Naende aye naye omonyamwando kwaiboire omochokoro ogocha gotindeka sokoro yaye. Omonto oyio iga are gosesenigwa omwando na ogosesenigwa ng'a gwaisanire orare aa omochie nimbatingio. Lakini abamura bono baiboirwe emiaka eye gocha-gocha iga, abamura mbaroo batanya koboria ise ng'a tata ng'aki bwakiire abwo? Tata ng'aki ogendererete? Oba okonyora omomura nakare emeremo Nairobi gose Mombasa, lakini tokonyora obwate kerengererio ng'a omochie oito. Ninganeti obe iga. Tata na mama buna bagakarenka aria, ekero nkorababorie naki bwakia, iga ekoba buya bakomanya ng'a nimbachareti. Naende omo naintwe abaibori kwarema ng'a neba ng'a gose na omong'ina ontang'anera natigara nche bweka, omomura oyo nabo akorigia eng'encho nkorerwa, bakankine. Oyo nere omomura okonya. Nyara gorera omoibori, moibori onye na omogaka otigara atatware ekerengererio ng'a anga oo nanyuo amagono, ekiagera omomura oyo ogegeretigu buya obeirwe omonyamwando. Omomura oyo omanyete ng'a tata ominto ere iga anarete korira esosa. Bono noe mokungu anyuomire akamotebia ng'a tata ominto togende toramorora, toramotarere aria asare torore. ekero okomenya kogo- ko- komboa ake ong'ira omenya nyegenete naende ndemete ng'a omwana one namanye ense nyigwete bobe mpaka yanyarekana nainche narue obo- obo- obogima ase ense. Neba ng'ina nabo nere akomokorera bo. Oyio nere omonto okorokwa omonyamwando. Togocha komenya Mombasa omenye osirere oo pi, erinde ndokung'aane akwa, ng'a bono omanye korangeria gwochiche, oche gochaka koba omonyamwando otarenge ororo ngosesenie. Eyio iga egokobera obokong'u tokomanya kondera ekiagera tokomanya komanya ng'a ng'aki ng'anchete. Igo orachiche bosa igo, okwebaka amang'ana ayio tagokobwata, togoseboka. Ekiagera omwana omuya nekero ogonkwania nakoboria abachukuru bane mbuya bare, ee. Tiga bakine ng'ai baikire bono, gwantebi ng'a baikire iga, oche obarente mbarore. Eh, omonto omuya, omomura omuya ore riria obuya, obo- o- okoba omonyamwando bw'omonto na oyo omanyete ng'a nonya na abana anyorire ase, abana baria abame- ase amenyete, abana bakinire. iga nkobaira ande nkabaroru na abaibori naika nka na abana bane natebi tata ng'a oyo nere nakoroka oyo nere naroka momura omino oyo nere narogete ng'o omoiseke oyo nere narogete baba oria okoiborete na amang'ana ande erinde nateba aye mbaba baba ominto erinde ekegusii keri gekorokwa ng'a ondereire kwaa na magega aboronge na ngobo chimarera. erinde nateba ng'a baba okine buya, naye oche korerwa buna kwanderete omwana oyio okina. Na na- naende yaba ng'a oyo nere okorokwa tata, nere namotebera buna nkomotebera ekegusii. Yagera nonye na abachokoro abwo bakina beki bakina abana bagwechoka, bakina abana bare buya. Igo omonto oyio nere okorokwa omonyamwando bw'omonto. Omobwekano tokoba omonyamwando one, inkwana komanya buna amenyete, inkwana komanya kende, inkwana kero kende gose igo ng'oboete ng'a inche maete emiaka eria yaito yarenge ya sukuru, emiaka eye yabe ya esukuru tokobabetereria ogochia kwanga nakorwania. nakore amamino agoite ebiranya bono obwoba boria nabwo obwate bono nindwara tokong'ira nyagitari okombwata to- tobwati bwanchani bwai- bwaimo oransiberie chianga chiane igo okonyinyera bono igaa omwando ogo okoba omokong'u naende omwando ogo ogosinya eke naki nare ogocha kobairaneria abagusii aba mwamboria amang'ana aya ng'a ering'ana rikorokwa omwando na mosa korora na moisa kogenda ase ase ebuku eke gusii rende egetabu eki buna bo gekorokwa ebuku, morigererie, morigererie emiando buna yarenge, omonto orenge kori- ko- koebwa omwando, na abarenge korigia bare goita ching'iti echi chikoriegwa, orentere omoibori oye omotebia, en- endagera nakorenteire tata, naya nde amange buna momanyete, ekiagera bono gusii monto taiyo otari dini. Igo. Nabo omwando orenge korigigwa eng'encho eyio. Igo abamura aba bagoetera are bagotogonya ng'a ng'aki omo- bago tata omwabo agomoroka ng'a ng'aki omogaka ng'aki ki ekio oyio takonyora mwando naende takonyora ekiagera bono tamanyeti oyo okomoa omwando. Ogo- omwando na ogosesenia, ogosesenia ogo okoba ase abana kwabana ase abachokoro na abachokoro oria onye inde moyo baroo. nkorengereria eri nari rizwari nairaneiri, naende ne rigare rire, onariranerie ake, naende mosuke omo- omorimbori kuringana na amaswari mwarorire, muna mokombori mbaerese, erinde momanye mono goetana igo. Na tari inche bweka manyete iga, eke nkemanyire na abanto abange. nabange nabarobwo kobagokwana, nabarobwo twabategerera, ekiagera into buna omogusii totaete gosegetana, egere abanto baito bamanye ekegusii, betange ase amang'ana amakong'u akobachanda, erinde tomenye buya. Igo nabo narenge gocha koiraneria amaswali ayio abere, mbatebie mbuya mono ase okondangeria, naende mbuya mono ase okonyora chingaki, mbuya mono ase ogosaria chingaki chiaino, nainche naba nabo nabatebirie ng'a mbuya mono. Naende imweiranana ng'a nkonchanda more ekero mokomboria amang'ana. Ning'anchete bo, ekiagera amang'ana aya nabo ndagote, nabo ndakwe nsire naro, mang'a- mbuya koya- koyatwara nainwe onde a- ayamanye na onde amokonye. Ase igo natebire mbuya mono sana.